Хәерле көн барчагызга дагын. Бүген безгә кунакка Ильмира Тәтишка килде. Ришат Фазлыәхмәтовның тормыш иптәше, кар, бураннардан курыкмыйча, ырып, җырып, остановкада машиналарны калдырып, көртләр аша менә шушындый кыю кыз килде безнең яныбызга. Әйдәгез аңа бер кат кул чабып алыйк. Монда үзебез генә булсак та кул чабу инде овацияләр булачак. Ильмира, синең белән әңгәмәләрне Эзләп эзләп карадык. Ришат турында без бик күп әйбер беләбез, ә синең турында никтер бик сөйләшмибез шикелле. Үзең ничек уйлыйсың? Менә. Привет, хәерле кичләр.
Исәнмесез. Илгизә, очень рада сине видеть. Мин дә 50 на 50, потому что татар классында 4 класска хәтле укыдым. Татарча, ну, өйгә кайтканда әни мине гел татарча, только минем белән татарча сөйләште дә. Татар телен онытмадык, сөйләшергә гел сөйләштек. Поэтому нормально. Гафу итәрсез әйе, инде гафу безне. итәрсез. Если әз генә русча сүзләр кушсам. Ярый, әйдә. Менә сезнең турында артык бер мәгълүмат та юк. Әйтеп үттем инде менә салам өеменнән энә кереп эзләгән шикелле. Нишләп менә шушындый сер саклап яшисең? Белмим, но минем ничектер э, үзем турында мин беркайчан да сөйләргә яратмыйм беренчедән. Икенчедән, үзе менә килү, кеше минем янга килеп сораса, конкретно сорау биреп, мин җавап бирәм. Вот. Мин ничектер менә мин Шобинска э, кергәч, Ришат белән йөри башлагач, мин турында бит күп яздылар. Курчак, ясалма, шундый, такая сделанная диләр дә. Аннары мине уже кеше күргәч, в настоящее время миңа уже әйтәләр эльмир син оказывается такая другая такая настоящая диләр миңа бөтенесе яғни сез бит кешегә ышанып яшәргә ярамый үзең күзең күзеңә үзең колакларыңа менә килеп кеше белән сөйләшеп белеп кешене аннары гына можно судить поэтому менә мин э, теге эшләп киттек тә бергә ришат белән кешеләр белән танышып уже артистлар белән шоу бизнеста эшли торган кешеләр белән и уже үземне күрсәттем на самом деле какая я есть И шуннан уже довериегә кереп уже кеше уже миңа отношение по другому бүгенге көндә миңа җиңелрәк скажу кеше тартыла энергетика шундый сизелә инде ул да вот телевизия тоже миңа күргән саен миңа дагы йөрисең постоянно миңа приятно энергетика Ильмир белән без беренче тапкыр гына күрешмибез инде, аңлашылгандыр. Без инде күптәннән таныш. Ильмир ул шундый Э, җиңел кеше дип әйтерлим инде менә аңа һәрвакыт язасың ул шунда ук җавап бирә әйдә әйдә эшлибез әйдә берничек тә каршы килгәне юк менә шуңа күрә шундый җиңел аның белән эшләргә дип әйтәсем килә әле мактыйм әле үзен рәхмәт рәхмәт илгизә мин бик мактаганны яратмыйм конечно күп сидереп бетерәсез зато әти чәчемдә җыймакчы булдым син әйтең туздырып утыр әле рәхмәт менә бит бик матур чәчләр рәхмәт рәхмәт рәхмәт бик зур үземнеке если что үземнеке синең бала чагың турында Сөйләшеп китәсем килә әле минем, балачагың менә ничек үтте. Син менә гомумән, син тышкы кыяфәтеңә карап дип әйтим инде, син бик ухоженный, шундый бик матур, чибәр кыз дип әйтим инде, һәм синең ничектер авылда печән җыеп, там сыер савып йөргәнне мин күз алдына да китерә алмыйм. Диләсә вообще хәзер в шоке буласың на самом деле. Ул матурлык ничектер генетически, наверное, рәхмәт әниемә, Алла Тәгалә, что мин шундый вот от природы шундый үзем симпатичный булганга мәктәптә дә мине гел мактыйлар иде ой эльмира шундый син матур дип мине мәктәптә вообще эльмир түгел эля диләдер иде эля почему то даже журналда язалар иде может быть эльмиралар күп булгандыр безнең белмим и э, косметологка на самом деле мен күп акча түләмим ничек тора менә минем үземне э, апам бар туган апам да миннән ике яшькә олырак Ул миңа күп э, советлар бирә. Мин гел спортта идем. Может, шунысы да бар. Потому что кеше, когда спорт белән шөгыльләнә, ул бит кеше думает, да, мин спортзалга барам, вот там попу накачай, ноги накачай, руки там пресс була да. Юк, син когда качаешься, синең даже на лице мышцалар эшли. Понимаешь, син даже битләрең матурая. Поэтому мин бит кызларга гел, гел мотивация әйтәм. Килегез, килегез, хотите, мин сезне бесплатно потренирую. Мин вообще За красоту во всем мире. За здоровье и красоту, менә. Әйе, кем алар турында да сөйләп китегез әле. Минем әни обычно ул Камыск үсте ягыннан үзе туып үскән шунда, где-то 16 яшьләреннән ул Казанга килде. Э, Казанга килеп, э, Милита дигән фабрикада эшләде, общежитиеда тордылар алар. Вот. Кстати, шул общежитие янында анары мин квартира снимать иттем, ничек туры килгәннән шулай. Башта Мәскәүдә тордым бит, укыдым. Анары Мәскәүдән мин Казанга Казанда мин э, квартира снимать иттек кызлар белән. И миңа әни әйтә, нинди урамда торасың диде. Ну, когда ул килде миңа э, кунакка, Мен айттым ботанический. Ничек инде ботанический? Мен ботаническийда отырдым дей. А кассалар, когда милитида шуба этот бар бит теге фабрика теге торган. Шублар теге торган. Вот анда аларның бар иде үзләренең общежитиелары шунда торганнар. А касс мен через дорогу вот торганмын. Чик терминә туры килгән, әни яш вакытта шунда торган, и мин дә. Мин, ну, мин все равно яшь инде пока. Балачак бит минем вообще авылда үтте. Минем әни белән әти, миңа 4 яшьтә булганда, к сожалению, алар развелись отдельно. Но без әти белән постоянно общались, безнең теге юк иде шундый обидалар, нидер, әйберләр юк иде. Без әти үзе торды үзенчә, әни үзенчә. И менә җәй мәктәптә каникуллар булганда, әни безне илтәдер авылга, Камат тамагына, без авылдан да яшәдек, әбиләр, бабайлар белән эшләп үстек. Поэтому эшне нәрсә икәнен мин беләм кадерен. Печәнгә дә, чөгендергә дә чыгадыр, чөгендерне әле утап чыккач, күршеләренекенә китәдер ек, понимаешь? Анар теге саламны җыясың, өстә крышада үзебезнеке бетәдер ик тә, күршеләренә күчәдер ик булышырга. Вот, шулай буладыр. Аннары тагы нәрсә эшләдек без анда авылда? Ашарга пешердек инде, йөрдек шунда. Ну, самый, самый миңа ошаганы инде балык тоту булды. Мин сәгать биштә торып, әле кеше дүртләрдәме әби торадыр, мин где-то бишләрдә торадыр инде, балыкка чыгып китәдер идем кечкенә вакытта. Ничектер чыкканмы, мин үзем генә кармаклар алып китәдер идем. Кечкенә балыклар тотып, мин аларны сушить итеп, тозлап, ничектер элеп куядыр идем. Представляешь, менә вот шундый балачак үтте минем. Менә бит әти-әниләре кызганычка каршы аерылышты дип әйтеп үттең инде. Ә, алай булса да, әти белән дә, әни белән дә теге яхшы мөнәсәбәтләр саклап кала алган син менә. Әйе, әйе. Мин кечкенәдән ничектер менә жулик булдым инде кечкенә вакытта. Мин, минем, минем апам спокойный кыз иде, прям женственный. Мин гел әйттем, малайлар белән сугышып йөр иде, машинкалар уйнап йөрдем инде теге кечкенә машиналар белән. Рогаткалар ясап кызларга бирә идем рогаткадан. И вот, э, Единственный әти мине гел орышадыр инде, орышадыр, әйтәдер менә ике лезянка модага чыкты, зур лезянкалар шундый пластмассовый. Минем апама голубой эләкте, миңа яшел эләкте. Это мин әйтәм, апама әйтәм, этот, әйдә, минекен калдырып торыйк өйдә пока. Минеке белән, синеке белән киттек әле. Ә миңа бит горкайтлар ярамый, нормальный кеше кая, нормальный балалар да шуалар. Миңа кирәк иде шундый, чтобы Иң текәсе, әйе, иң текәсе. И мин анда бар бит теге агачның теге нәрсәсе әле? теге кусочектар чит бит әле шул әйбергә утырдык апа белән бергә и сразу лизянка ярылды беренче көне үк алган көнендә алган көнендә үк нара әйтте миңа әти все говорит сиңа только тимер әйбер генә бүләк итәм ди только тимер и шул тимердән соң кстати вот нәрсә әйтәсем килә бәйләп да мин бит э, фигу, фигурный катаниега кереп киттем әйе шуышуда мин беренче бөтен җирдә беренче урыннар алдым

Беркайчан да тукталмаска, только алга, ди, алга, артка карарга ярамый. И шуннан менә киттем минем. И мин аннары каратега кереп киттем. Ун егет идеме, унике егетме, мин үзем генә идем каратеда. И аннары малайлар белән сугыша башладым. Менә шуннан китте инде ул менә характер ничектер. Аннары әни все-таки кызым ди, әйдә, может быть, танец макрамега кертте мине теге җиргә. Мин аннан качтым. Әйттем, барам, барам дип, но мин йөрмәдем анда. Әнине, чтобы ачуландырмаска, мин әйттем, барам, ә үзем качып кына каратега бардым. Үзем макрамега барам дип, понимаешь? Шундый хәл, аннары баскетболга. Билләхи жулик булган соң син. Әйе, әйе, шулай менә. Ә, димәк, полициягә эшкә керүдәген инде шушы характерга бәйләп булгандыр инде, әйме? Спорт бит мине өйрәтте, да, э, алга только барга. Именно кечкенә вакытта авылга кайтканда мин әни, ой, әби бабай янына киләдер инде, миңа бабай әйтәдер. Кстати, аның кушаматы безнең авылда иде, прокурор дип әйтәләр иде. Прокурор. Мин бабайга киләдер инде, миңа әйтә, Эльмира, кем буласың үскәч? Мин говорю, прокурор булам. Хотя мин вообще белмәдем, кем икәнен прокурору. Мин әйттем, мин син кебек прокурор булам ди. Он говорит, мин бит прокуратура, мин кушамат кына прокурор ди. Я говорю, а мин прокурор булам. И вот шуннан менә китте, мин үземә цель куйдым. Анара менә мин мәктәптән соң башта 4 класска хәлле татар гимназиясендә укыдым. аннары с уклонением юридическийга кердем аннары колледжны бетердем юридический аннары мәскәүгә юридическийга кердем менә шулай китте китте китте дә и мин уже казанда дознаниега кердем ипи в отдел полицияга шунда и минем как говорится мечта сбылась хыялларым чынга ашты чынга ашты менә дөресен әйткәндә ә анда эшләгәндә нинди эшләр белән шөгыльләндең син гомумән Нинди званиега хәтлек заслужилась дип әйтим әле? Ну, званиелары бик үсмәдем пока, конечно. Хәле мин анда өч ел гына эшләдем и сейчас. Звание минем кечкенә генә пока, пока дип инде, может быть, когда-нибудь мин, может быть, тагын восстановиться итәрмен. Мин инде Ришат белән яшәп киткәч, бар иде минем шундый уйлар. Я говорю, Ришат, может быть, мин восстановиться итәм, мин ничектер менә тарта күңел анда. Юк инде, давай бергә эшлибез лучше, син продюсерга вообще шәп ди, булдыра аласың ди, синең хватка бар ди. Я говорю, ну хватка булгач, мин бит үзем полицияда эшләргә тиеш, дальше развиваться. Менә минем э, дус кыз бергә эшли башлага, бергә эшли башладык аның белән. Мин бит 3 елдан соң увольняться иттем. Э, ул калды и уже подполковник был следственный комитетта. Дус кыз. Менә. Мин анда карыйм, минем да, мин дә хәзер, наверное, подполковник булыр идем. Ә кайбер вакытта мин уйлыйм, может быть, миңа спорт буенча барга кирәк иде. Потому что әни белән әти утырып сөйләштеләр минем турына. Әни, әти сорады, кая кертәбез Эльмираны? Спортка кертәбезме, юридическийга кертәбезме? Әни әйтә, давай юридическийга лучше, прокурор буласы килә бит инде, поколениены бозмыйбыз ди. Ә әти әйтә, давай, может, спортка лучше, хваткасы бар ди, кечкенәдән. Почему мин спортка этот әти әйтте? Потому что мин кечкенә вакытта, әни эштә вакытта, кич белән кайта, уже караңгы бит инде, я керәдер иде. И минем апамның исеме Гүзәл, Гүзәлдән сорыйдыр. Гүзәл Эльмира кая? Белмим ди. Урамга чыга ди, күршеләрдән сорыйдыр. Эльмира ана анда ди, катокта. То есть мине беркем дә өйрәтмәде катокка барга, күрсәтмәде, ничек теге на коньках кататься да. Мин ул свидетельство вообще чүпрәккә әйләнгән иде. Свидетельство бирәдер инде, миңа коньки бирәләрдер мәктәптә. И мин көне буе менә шул конькида йөри идерим, даже ашарга кайтмый идерим өйгә. И әни мине шунда таба дери. Мин ничек менә ул природадан бирелгән, что ли, белмим инде, кечкенәдән. И әни шуны, и әти шуны эләктереп алды да, говорит, кара әле монда дар бар бит. Үзе аякка басып, үзе егылып, үзе басып, шуа башлады. И вот кем белгән, да, ничек, вот, или, может, полицияда эшләп мин подполковник хәзер булыр идем. Или спортта мин хәзер мастер спорта булыр идем, да? Ну, менә ничектер менә минем вот тормыш Ришат белән тоташтырды да, мин продюсер булдым. Ничектер дә тоташтырды. Ришат продюсер ди инде, но мин администратор дим. Продюсер бит аның эше күбрәк. Вот, ну без бергә Ришат белән бергә эшлибез инде. Менә э, Ришатның соңгы арада концертлары белән бик теге зур җитди проблемалар килеп чыкты дип беләм. Һәм хәзер яңа концерт белән Ришат кире кайта сәхнәгә. Менә бу концерт турында да сөйләп китсәң иде, Эльмира. Дә Салават Фәтхетдинов белән концерт куябыз. Бу вообще иң алдан сөйләп үтәм, ничек әйберем предусловиясын. Без Ришат белән йөри башлагач, мин анардан сорадым. Я говорю, Ришат, синең бармы хыялларың, мечта? Болай да минем ике хыялым бар, ди. Беренче, ди, вертолет. Икенчесе Салатау белән концерт кую, ди. Я говорю, ну, вертолетны пока алып куябыз. Алып булмый. Әле пока эшләргә дә эшләргә вертолетка кирәк. Икенчесен, Алла бирсә, әйдә Салат абыйга күрсәтәбез эшләреңне, җырларыңны, болай гына Салат абыйга килеп концерт куябыз дип, дөрес булмас дип сөйләштек тә без аның белән. И менә, Аллага шөкер, дүрт ел эшләп, концертлар куеп, яңа җырлар чыгарып, народный стильдә күбрәк инде. Күбрәк менә эшне күрсәтеп, уже Слава табига килеп, аяклар дрожали, конечно, Слава табига килеп, уже Ришат үзе сорады, Слава табый, минем хыялым бар иде, как раз 35 яшь тула юбилей концертына бергә дуэт җырлаймы, концерт куймы, ничек менә сез карыйсыз шуңа дип, ике атна көттек ответны. җавапны представьте ике атна үттек мин йокламадым иртә белән телефонны карыйбыз сразу ответ бармы юкмы ике атнадан соң шалтыраттылар да безне администраторлар сават абыйның и әйттеләр аллага шөкер сават абый ришат белән концерт куя ала бирса диде так обрадовались аллага шөкер мы вообще прыгали до потолка это әйе это бу достижение дип әйтә алам потому что сават абый укучылары белән куя бит концерт получается данир сабир белән куйды рифат зарипов белән куйды танка белән куйды ул Ул да бугай да. Хәтерләмим. Мин, мин вот белгәннәрен әйтәм инде да. И вот Ришат Фазлахмедов белән куя хәзер Алла бирса. Молодец, Салават абыйга бик зур рәхмәт. Шундый менә укучыларын э, шундый зур дәрәҗәгә күтәрәнгә. Шул Бу концерттан нинди шәп кенә ачышлар булыр ну, дип өметләнәм инде менә бөтен секретларсын алмыйм пока потому что безнең э, бу мондый концерт булган юк точно татар эстрадасында әйтә алам точносын Монда безнең әле бит э, Гөлназ Сафарова алып бара лабирса. Вот, безнең э, хәзер җырларны туплыйбыз, репетицияләр башланды. Бик көчле концерт була. Э, Бер секретын гына әйтәм. Э, Ришат Фазлия Ахметов имтихан бирә Салават абыйга халык янында. Нинди зур эш була, нинди зур концерт була. И менә шул имтиханны карар өчен халык килергә тиеш, карарга тиеш шуны. Менә шунысы бар. А остальное әйтмим, все, секрет. Бик кызык булачак. Сюрпризлар да булачак, аны тоже сөйләмибез пока. Аны кызыгы бетә бит инде аларга сөйләсәм.
Аңлашылды. Димәк, инде концертка килергә сәбәпләр бар инде. Бар, бар. Менә э, полициядә эшләү турында сөйләштек. Хәзер без инде Ришатка күчтек әкрен генә дип әйтим инде. Сезнең танышу тарихын э, барчабыз да белә шикелле. Ә менә Ришатның ничек тәкъдим ясаганын, нишләптер синнән сорамыйлар. Шуңа күрә үзем сорарга булдым әле, ничек Ришат тәкъдим ясады? Э, Ришат вообще кызык кеше ул шунда, если честно. Сез аны белсәгез, өчен сәхнәдә ул бер кеше, өйгә кайткач икенче кеше, шундый кызык инде ул. Мин генә гел әйтәм, Ришат сәхнәгә чыккач, син можешь вот шундый ук юмористический булырга идея кебек, идея аның белән көлеп үләсең. Юк ди, минем анд- мин бит народный артист, ди, мин шундый үземне тыйнак тотырга тиеш, ди, спокойный. Я говорю, ярар, ярар. Вот, мин бит күбрәк шундыйрак, вот, веселыйрак, мин шундый юмор белән күбрәк. Ә Ришат ул серьезный, вообще серьезный. Аңа э, әйбер әйтсәң дә, ул э, Ришат дияргә кирәк. Вот. Тәкъдим ничек ясады? Вообще кызык әйбер инде ул. Бер журналистка, кстати, сораган юк аны турында. Молодец инде. Менә, менә. Молодец, прям в точку попала. Ничек булды? Ришат Фузләхметовны чакырдылар, тәмле көрәш программасы TMTV үткәрә бит, Булат Бәйрәмов аппара. Тәмле көрәштә, анда бит ашарга пешерәләр алар. И ришат булат бәйрәмов әйтә ришатка может пора уже тәкъдим ясарга сез бит инде уже бер ел почти йөрисез сатишка белән ди точно как раз менә мин сиңа әйтәсе идем ди как раз менә чтобы бөтен кеше алдында телевидение алдында мин хочу әйтергә тәкъдим ясарга и тәкъдим ясады матурым татишкам мин сине бик каты яратам все безгә пора жениться я хочу чтобы ты моей женой стала дип инде сөйли самый главный нәрсә ул бит аны төшергәннәр бит инде заранее телевидениега да аны бит әйттеләр кайчан күрсәтәләр ул миңа әйтергә тиеш иде бит инде кайчан күрсәтәчәген ә мин бит аны белмим ул аны получается миңа дус кызлар смс-калар язалар шалтыраталар поздравляем тебя эльмира я говорю нәрсә белән поздравляем ты говорит замуж выходишь я говорю за кого за решата я говорю кто сказал Ну вот только что телевизордан күрсәттеләр ди.
Димәк, сез карамагансыз инде. Әйе, карамадым.
Я говорю, Ришат, так не пойдет. Яңадан. Яңадан тәкъдим ясады. Антында инде чәчәкләр белән Әйе, чәчәкләр белән уже идә матур итеп, идә матур итеп. Идә матур иттереп тәкъдим ясады. Ришатның административ эшләрен э, үзең алып барасың дип беләм, әйе. Әйе. Ә бергә эшләгәндә сезнең гомумән бәхәсләр чыкмыймы? Кем нәрсә өчен җавап бирә?
Ришат үзе ничек сәхнәдә тотырга, үзе ничек сөйләргә, ничек җырларга, бөтен җырларын 28 җыр җырлый икән, полностью ничек әле тере тавышка җырлап, бер чтобы ошибка булмасын өчен менә ул гел шуңа әзерләнә. Мин уже административный эшләрен эшлим инде, телефонда Сөйләшәм, ничек, ничек группаны белән сөйләшәм, туп, туплыйм музыкантларны, экраннар буенча, тегесе бынсын, сценарийлар буенча. Вот мин шун, шул өчен отвечаю инде, җавап бирәм, ә ул күбрәк инде сәхнәдә. Димәк, Ришат иҗат өчен җаваплы инде, җырларны сайлау. Мин уйлыйм, алай дөресрәк.
Артист кеше, каждый кеше үз эшен белергә тиеш. Менә ведущий, алып баручы, ул алып барырга тиеш. Биюче, ул биергә тиеш. Музыкант, Гитар, гитарист икән, гитар да уйнарга тиеш, баянист, баянист булырга тиеш, баян да уйнарга тиеш. Шулай Ришат та минем белән согласится. Дип уйлыйбыз. Юк, ул без анда сөйләштек ул темага, без постоянно сөйләшәм андый темага, что Ришат әйтә, мин мин алып баручы түгел, мин җырчы ди. Мин җырчы, мин җырларга тиеш. Ну ул все равно менә бергә без аның белән дүрт ел эшли башлагач, күбрәк сөйләшә башлады ул сәхнәдә, әле алай юк иде аның. Барыбер ул теге чыгадыр и җырлый ди, сәнәшәдер, хәзер күбрәк уже ачылды. Ул минем белән вообще ачылып китте ничектер менә. Ничектер ул менә закрытый булды да, ябык. Ә минем белән ничектер ачты, потому что бит хатын-кыздан бит күп әйбер тора. Мин аңа гел мактыйм. Мин аны теге сторисларны карасаң да, мин аны куям да, красавчик дип мин постоянно. Сразу канатланып китә. Ул син миңа бит инде. Я говорю, сиңа, сиңа. Анардан не дождешься, конечно, комплиментлар. Но мин постоянно әйтәм, мин беләм ул җырчы, алар икенче планетадан. Аларга кирәк постоянно вдохновлять итергә, матур сүзләр. Если алар даже булып чыкмый, әйтергә кирәк, булып чыга, була, син лучший, Син номер один. Син менә шулай вдохновлять итсәң, ә за кулисами мин торам. Сүз әйткәч, так, давай, чтобы ни, ни одной ошибки не было. Менә шулай. Шулай булырга тиеш, дип уйлыйм. Аңлашылды. Ә әти-әниләрегез Ришатны ничек кабул итте? Ә әти-әниләрегезгә юл таба алдымы Ришат үзе? Монсы да бик кызык. Тоже беренче тапкыр шундый сорау бирәләр.
Бөтен секретларны сорап бетерәсең син менә.
Гел сер белән яшәп булмый инде Эльвира. Ачылырга вакыт. Ачылырга вакыт, да, все уже. Э, так, э, безнең карантин, без бит инде Ришат белән э, таныштык карантин вакыт. Вообще таныштык без күптән аның белән. Йөрмәдек кенә. Менә карантин ничектер безне кавыштырды карантин, әйе, без Биш көннән соң ул минем әнигә шалтыратты да, алло, әни исеме ничек әле? Нурания апа, мин сезне это женюсь на вашей дочке ди. Биш көннән үк. Биш көн менә без э, это изучали друг друга, общаться иттек инде, сөйләштек дә. Биш көннән соң шалтыратты да әнигә. Минем әни аны Эльмирага передайте, пожалуйста, трубканы ди. Миңа трубканы әни әйтә, кем соң ул ди? Тавышы бик матур ди, что-то знакомый тавыш. Я говорю, ә не, говорю, Ришат Фазлый Ахмед. Не, Ришат Фазлый Ахмед җырчымы? Я говорю, җырчы. Мин бит аның фанаткасы ди. Только менә э, туганнарны, туган көн белән котлаганда, только аның җырларын гына җибәрәм ди. Радиога бирәт котлаулар. Только Ришат Фазлый Ахмедның җырларын гына бирәм ди котлауларда. Бәхет ачкычы, менә шундый җырлар бар, туган көн. Ә, И без әни белән тан, тан, танышырга бит әни, Ришат белән килдек әни янына. Әни анда как сабанту инде, накрылась пол, как обычно. Вот шулай таныш китек. Бик әйбәт булды. Ә хәзер әнигез э, белән Ришатның мөнәсәбәтләре нинди? Менә э, каршы аламы дип әйтим, көтеп торамы, бәлешләр пешереп? Әйе, э, безнең ничектер менә әни Мин ревновать итмим, конечно, да. Постоянно Ришаттан хәзер сорый. Нәрсә пешерим микән? Улым Ришат, нәрсә яратасың, нәрсә ашыйсың килә? Менә шулай хәзер күбрәк Ришаттан сорый. Соңгы елларда Ришат бераз үзгәрде, син инде үзең дә әйтеп үтте, ачыкты дип. Бу үзгәрешләрнең сәбәбе нәрсәдә икән? Синдәме ул сәбәбе дип әйтим инде. Гомумән, гаилә тормышында үзгәрешләр бармы әллә? Мин үземне мактарга яратмыйм. Тагын әйтәм дә, тагын бер тапкыр әйтәм, но шулайдыр инде, барыбер хатын-кызлардан күбәйбер тора. Үзеннән дә тора. Мин әйтмим, что мин генә, мин аны күтәрәм, мин аны булышам дип. Юк, мин Э, русча әйткәндә, вдохновитель гына. Если үзе эшлисе килми икән, үзе тырышмас идем, миңа гына яра Эльмир эшләр әле дип, үзе тырыша. Беренче елларда мин карадым, бөтен җырларын тупландырдык, ничек, нәрсә. Мин аңа сразу әйттем, күтәреләсең килә икән, минем сүзне тыңларга кирәк, потому что мин хәзер бөтен статистика буенча бөтенесен карыйм, ничек, нәрсә кирәк сиңа. Шуңа менә аннары менә бергә эшләп киттек тә, ну, ошибкалар була инде ул. Ошибкалар барыбер була, бөтен җирдә. Ул менә падениелар, ошибкалар да була, аус булмый. Без этого никак, Илгизә. Ул менә ошибкалар булганда, наоборот, рәхмәт дип әйтергә кирәк ул ошибкаларга. Ул ошибкалар булгач, наоборот, рәхмәт әйтәсең дә, тагын уже лучше эшлисең икенче әйберне. Көч уже, җыеп. уже, әйе, көч җыеп, уже беләсең тегендә, ага, шулай эшләдем, шулай эшләргә ярамый уже. И уже тагын яхшырак, яхшырак әйберләрне эшлисең. Без падения высот не бывает диләр бит. Барыбер соңгы вакытта тормыш Ришатны бик нык сынады. Ул бит әле хастаханәгә дә генә эләкте. Әйе, анда бер историясе бар аның. Пока мин сөйләмим, но аннары, наверное, сөйләрмен сәбәбен. Вот, аның бик борчулары күп булды. Вот. Бар причинасы. Вот, анар, анар, наверное, мен Юк, бары бер шуларсыз гына яшәмисез дип әйтим инде. Бер шулар бар инде алар, әйе. Но мин бит күбрәк легкий раган ди әйбергә, бик борчылмыйм. Мин спортта булгач, ничектер мин үзем өйрәндем. Менә минем көне буе йөрим эшләр буенча. Ул бит булмый, гел елмаеп кына йөрисең көне буе да. Төрле-төрле кешеләр белән күрешәсең. Аңлашылды. Менә ирне ир иткән дә, юк иткән дә хатын дип әйтәләр бит инде. Син бу сүзгә бераз ишарә ясап үттең инде.

Тем, да, не, не, не уверенный булсаң, лучше не надо әйтергә, алдарга кирәкми. Гел справедливый булырга, әлбәт, бөтен эшне справедливый эшләргә кирәк. И ир иткәндә дә хатын-кыз, юк иткәндә дә хатын-кыз, но шулай, менә минем знакомыйлардан карасам, дуслардан да, да, бар аерылган э, семьяларда аерылган э, парлар мудрый терпеливый хатыннардан мужиклар китмиләр

Ә менә настроение булмаганда, и хатын-кыз шул, без бит хәзер 21 веке живем, да? Ә хатын-кызлар тоже без хәзер шундыйлар. Э, машинада күбрәк йөриләр, да, хатын-кызлар карасаң, уже каждый машинада хатын-кыз.
Әйе, каждый семьяда хатын-кызда да машина бар, мужик кешедә дә бар. И хатын-кызларда шундый характер китте, что мужик сүз әйтә икән, алар каршы әйтәләр. И менә шул общий язык тапмыйча, компромисска бармыйча, менә шуннан китә разводлар, недопониманиелар. Ну, ну, развод була икән, окей, развод була. Икенче мужик табалар. Икенче мужик, каждый кешенең бар плюсы и минусы. Икенче мужикны табалар, шул мужик икенче хатын табалар. Лучше буламы? Ну, лучше булмый. Все равно ул хатынның икенче минуслары була. Шул җирдә плюсы була, икенче, икенче минуслары була. Шулай мужик та. Поэтому кавышкансыз икән, бергә торасыз икән, ярата, самгал, ярату бар икән, сохранить надо. Менә аны. Менә шуны и мудрыйрак булырга кирәк. Иногда где-то промолчать, где-то иногда аннары аны вакытын табып, ну тебя накажу как-нибудь, и можно шундый именно запомнить, да, лучше как говорится, мин моны оныттым, әмма истә калдырдым. Да, мин оныттым, как будто Табаның эчендә, аннары где-нибудь, а помнишь? Менә шулай бетерергә кирәк. Ну, аккуратно гына инде. Шулай мужик кеше дә принижать хатын-кызны тиеш түгел, тоже постоянно чәчәкләр белән тиеш, комплиментлар. Безгә хатын-кызлар күп кирәкми. Матур бер-ике сүз әйтсәләр колакка да, без счастливы. Шуңа менә Ришат та тырыша, он, конечно, бір әйбір қызық әйбір бар конечно әйтергә миықмын әйдә әйдә әйт әйт инде әйтәм дигәч әйт инде ришат жулик тоже конечно да ул гел концерт концерт э, хай өйрәндем мин һәм белдем уже фишкаларын нәрсә ул концерт бит инде беткәч теге бүләк итә дә бит чәчәкләр ул бөтен чәчәкләрен ала да минем янга килә и бүләк итә Мин сине шулкатле яратам, бу чәчәкләр сиңа, дип. Вот хитрёшка, да? Ә барып бишмегә алып булмыймы икән мин аларны? Хәзер ала башлады. Хәзер ала башлады. Исе гастрольләргә китә икән, мин анда янында булмасам, миңа доставка җибәрә. Ну, мин аны бөтенесе Инстаграмга куймыйм, потому что үзе дә мин әйтә, бөтенесен куйма ди, пожалуйста. Мин үземнән хочу сиңа приятно ясарга от души, ди. Менә бервакыт вообще мин прям еладым даже, китте каядыр гастрольгә, автобуста алар бардылар. И мин бит юл буе менә анда бит ничектер автобуста барганда уйландыра бит ул, юлга карыйсың да уйланасың да. И мин бит бер момент шунда тукталдым да, ди.

И миңа әйтте машина утыргач мен утрам машинаға как всегда музыка включаю на меня позитив он говорит бардачоктан бир әле минем говорит это нәрсәле күзлекне и ачып җибәрсәм и коробка и мен как будто күрмим так как коробканы обратно думаю ага телефон үзенә алган похоже дим инде тагы юк юк шунда ди менә шул коробканы чыгарып башта ди анда говорит күзлек артында ди

Шунда да как будто мин не замечаю.
Кирәк вакытта сукыр була беләсең икән син алайса. Әйе, жизненные уроки менә шулай инде ул. Мин бит кечкенәдән уже акча үземә эшләп үскән кыз. Кондуктор булдым, констовар саттым, тавыклар сатып, минуска киттек апам белән. Анда бит тавыклар сатканда теге замороженныйлар безгә бирәләр и выручка булырга тиеш бер выручка ә алар пока син сатасың алар эриләр

Юк, стилист юк. Мин ничектер менә кечкенәдән киенергә яратам бик матур. Ничектер менә әни дә хаман сөйли, Ришатка да сөйләде, кстати, вот недавно. Эльмира ди, шундый хитрюшка ди ул, минем ди зарплата алганны беләдер иде, ди, әйтәдер иде. Әни, әни, әйдә китик, сиңа нәрсә булса да рыноктан алып кайтабыз дип. Мин әнинәп китәдер инде шулай. Әни миңа ышанадыр инде. Әни думает, хәзер Эльмира миңа поможет, бер күлмәк алдыра аладыр инде. И мин әнине сөйләндерә сөйләндерәп китәдерем рынокка, аннары шул рынокта инде бер матур әйбер күрсәм, әни киеп кенә карыйм инде, киеп кенә карыйм инде, киеп кенә карыйм да мин алмыйбыз, алмыйбыз, аннары киеп карыйм да әни алыйк инде, пожалуйста, инде. Яни бөтен зарплатасын уже туздырып миңа, уже ел буе нигә мин бардым рынокка дип мин ачуландыр. Ачу килеп кайтадыр яки. Акчаның кадерен беләм, поэтому мин в семье экономист. Ришат белән кибеткә барга вообще ярамый. Аны белән крәсең икән, кая булса да, ул ике корзинны ала да, кирәкмәгән, кирәген дә бөтенесе җыя. Кассага килеп җиткәч, мин уже берсен бушатам. На самом деле, менә ул транжира, мин экономист. бер экономист булырга тиеш ул семьяда ришат белән э, бу ел сезнең өчен гомумән шундый теге дулкынлы булды дип әйтим дулкын сыман бер күтәрелеш бер аска китеш дип әйтим дә аерылышып та тордыгыз э, син инде ришатны кичердең менә хәзер сез яңадан янәдән бергә аллага шөкер эшләгәч ничек менә күрешергә дә кирәк бит сөйләшергә дә кирәк менә шалтыраталар миңа бит сораулар әле аерылган вакытта үзеңне ничек хис иттең бары ришат белән күрешмичә тора алмагансыздыр бары эш булгач эш эшләргә кирәк күрештек безне бит концертларда да бергә күрделәр как раз анда җәй көне бит авыл көннәре булды сабан туйлар булды запоздалый районнарда булды И журналистлар да күргәч, о, похоже, бергә алар тоташканнар. Мин юк, юк, бер бергә түгел дип уже Тямай белән дә Таймай да безне бит тырышты. Сәхнәләргә чыгарып, пожалуйста, әйдәгез инде все это сез бергә булырга тиеш, бергә эшлисез инде, шундый матур парлар. Вот, бергә кавышкансыз икән, бергә яшәгез, давайте ачуланмагыз инде друг на друга дип компромисска барыгыз дип. Ну, бергә эшләдек. Ничектер, белмим инде, ул эштән уже китеп, үземнең эшемә кайтырга, уже Мәскәүгә әзерләнәдер им инде. Кечкенәдән бит авылда үскәч, күңел тарта и муча бик яратам. Свежий воздух кирәк, перезагрузка, кислород. Әйбәт бит инде авылга кайткач бер-ике көнгә. Шуны ничектер менә ул уйлаган да, миңа бер-ике тапкыр язды ул. Авылга кайтасың килсә, кайт, диде. Мин кайтмадым. Аннары эшләр буенча шалтыраталар иде. Мин ничек языйм микән мин аңа? Без бит бергә түгел. Язып булмый бит инде бергә булмагач. И вот кеше аркылы, анардан сорап, менә шулай вот эшләдек. Ну, концертларга ул миңа әйтәдер, менә Нижний Новгородка барганда да, син бармасаң, мин бармыйм ди. Менә шундый условие куйгач, ничек инде бармыйсың? Билетлар сатылган, группа әзерләнгән. Все, менә ул специально шулай ясаган, чтобы мин янында булдым. Вот. Ну, миңа приятно булды, все равно мин теге канатланып китәдер инде. И шулай бергә күбрәк теге проектлар бергә эшләгәч, ул уже аннары мин миңа килеп, Татишка, әйдә инде, булды инде, ярар. Пожалуйста, прости инде мине, вот мин без тебя не могу, ди. Вот. Анда да э, сезне пиар ясыйлар дип гаепләделәр бит әле. Э, теге махсус аерылышкансыз дип әйттеләр. Менә ачыклык кертәле, махсус булдымы соң, махсус түгелме? Пиар түгел иде. Менә.
Булды. Пиар түгел.
Илмир үзенең төп сүзен әйтте. Әйе, мин уже шоу-бизнестан уже планировала уже китергә, мин бит уже күргәнсездер сторисларда күрдем, Мәскәүгә китәм дип. Чемоданнарын да җыеп уже все, әнигә дә әйттем, все, полностью шоу-бизнестан китәм, восстановиться итәм үземнең эшемә. И вот аннары Ришат аны күреп, уже, видимо, борчылгандыр бик каты. Юк, син шоу-бизнеста эшләргә тиеш, мине туктатты син, без бергә булырга тиеш. Менә шулай сөйләп, күрешеп, сөйләшеп, уже нормаль. И все, и хәзер нормаль. Хәзер ду киләбез дә бер көндә. Безнең белән яшәсәң бер көн, чәчләрең агарып бетә. Без талашабыз да, Э, теге э, кызык итеп сугышып та алабыз ничек тә була бит инде шундый бала чага кебек ул мине карга да атып теге ата молчи женщина дип вот шундый и ашаларга да бергә пешерәбез биш минут уже все без уже э, теге нәрсә булды талашканы вообще сразу онытабыз шундай әйбер бар хәзер потому что мин ничек уйлыйм менә тормышта син бергә яши башлагач Кешене бит әле сразу белмисең нинди икәнен, дә? Син дә үзеңнең характер, аның үзенең характер, воспитание разный. И без бергә менә шул бер расставание булгач уже, ул үзе генә яшәп карады бер-ике ай, мин үзем генә яшәп карадым. Күп әйберне уйладык, и аннары күрешеп сөйләшкәч, уже Ул да әйтте, в чем не прав, мин дә әйттем, в чем не права. И вот в дальнейшем давай шундый әйберләр булмасы өчен, менә бергә шулай эшлибез, шулай эшлибез. Талашып, талашсак та, давай 5 минуттан кочакланышып алабыз, үбешеп алабыз ди. И все, менә шулай без үсебез, сүзебездә торабыз. Кем беренче гафу үтенә соң?
Гафу үтенәбез, ничек? Ну, күбрәк ул. Күбрәк ул. Уже кеше бит инде все равно. Ул беренче адым ясый, иратларча беренче адым ясый инде сиңа кара. Әйе.
Мен мен бит Илгизә, мин бит кеше белән постоянно аралашам, постоянно разный кешеләр белән, да. И мин бу бу этот бывает иногда тик психолог эзгене нервничать итеп ала. Вот, и шундый вакытка решат эләксәм, тагы да эләгә башлый. Кызу, кызу вакытта ике. Вот, аннары мин теге извиняться ителәм инде, гафу ит, пожалуйста, ана шундый төрле хәлләр була инде дип. Йо, йо, нормально, мине дә гафу ит, мин не вовремя гына килгәнмендер, не вовремя оказался не в нужной части, не в нужном месте. Все нормально. А, Ялгышмасам, Ришат белән аерылышуны күреп алгач, сезгә әле давай поженимся тапшыруыннан чакыру да килгән иде әле.

Вот, алар аннары әйттеләр нинди параметрларын, бөтен теге сорауларга җавап биргән. Анысы да инстаграмга куйдым, инстаграм куйгач, уже решат уже все, пора мириться. Булды бу. Пора мириться. Вот шуннан уже без анда әз генә калды вакыт бугай да. Күп калмады. Без уже күршеп сөйләшеп алдык аның белән. Все, мин анда сорауларга җавап бирмәгәч, алар мине уже теге повторно чакырмадылар. Менә Солы бармый җеп. калдың инде. Үкенмисеңме?
Юк, үкенмим. Җ- Ришаны җырыдагы кебек, үкенмә үткәннәргә. Пример шул вакытлар бит анда без как раз вот тыр-пыр килгән вакытлар ул безнең ул җыр, җыр чыгарды үкенмәне. Клипта төштек тә и шул җыр хитка әйләнгәч, и без уже аерылдык как-то вот ничектер шулай булды бит. Менә.
Ә гомумән э, Ришатның Сине үпкәләткәне бармы соң? Мине?
Әйе.
Күңелеңә менә кереп калган очрак бармы шундый менә? Каты сүз әйткәнемесең инде шунда. Үпкәләткән.
Ну, ничектер андый әйбер бездә юк. Без дә 4 ел гына бергә. Ничектер менә безнең әле шундый периодлар бит әле. Бергә, гел бергә эшлибез. 24 сәгать бергә. 24 сәгать. Ничектер менә Ришат инә әйтә кайр вакыт, мин гет сиңа хәтле кызлар белән йөрдем, ди, кызлардан тиз туядыр инде, ә синнән туймыйм, ди. Ничектер менә нәрсәдер бар, да? Я говорю, мин синең хатын түгел бугай, мин синең дустың похожий, дим инде мин аңа әйтәм. Юк, син миңа хатын да, дус та, ди, апам да, ди, советчик та, продюсер да, администратор да, всё в одном лице, дим миңа әйтә. Я говорю, ну ладно, ярар, дим инде мин. Ярар, ярар дим инде, дальше теге, не развивай ул теманы. Ә үзең, гомумән, ир-атлар белән күп очраштыңмы соң, Ришатка кадәр? Ришатка хәтле минем отношениеләр озак иде, дүрт ел. Вот. Но мин кияүгә чыкмадым, ул миңа ике тапкыр предложение ясады. Мин уйлыйм, уйлыйм, уйлыйм. Аннан әни әйтә, нигә син уйлыйсың хаман? Ике тапкыр предложение ясады. Әнинең юбилеенда килеп предложение ясады туганнар янында. Мин әнигә әйттем, әни, Мин я еще моя судьба, судьба я еще свою судьбу не встретила дидем. Үземнең тиң ярымны очратмадым. Әле очратмадым әле дидем. Сиңа ничә яшь бит инде уже пора, пора, я говорю, Евгения, яшькә карап түгел, менә говорю, монда булырга тиеш, дидем. И все, и вот анары это таныштык Ришат белән. Ришат белән без бит вообще таныш идек. Просто без бергә булмадык. Аның вообще отдельный историясе бар, узак анда. Бер сутка утырабыз, сөйләсәм.
Ә, димәк инде Ришат синең тиң ярың булып чыккан. Шуны көткәнсең. М-м.
Әйе дип уйлыйм. Мин бит сәх- даже когда Ришат белән таныштым, а, өч ел мин аны күрмәдем. И концертта күргәч, беренче рәттә әни белән утырдык солянкада, концертта. Мин әнигә әйттем, әни, ю, Ришат чыкты җырларга, мин карый алмыйм аңа, юкса мин карап утырам идәнгә. Әни әйтә, нигә карамыйсың концертны? Я говорю, әни, Мин гөрү Ришат Фадрахмин хатыны булсам, мин иң бәхетле хатын булар идем дидем. Менә.
Шунда без әле бергә йөрмәдек, без әле только таныштык кына, и все, и друг друга без оныттык инде. Все, таныштык, и все оныттык. Ничектер менә шулай әйткәнмен мин, вот или күңелгә кереп калган микән ул миңа. Хәзер төрттерә инде ул миңа, конечно. Ага, ди миңа әйтә. Понятно, син гет мине яраткансың күптән икән ди. Катланып китә тагын. Ну, аңа да рәхәт бит минем белән. Әлбәттә. Әлбәттә, менә ул аерылу, без бит аерылгач, менә җәй көне бит инде ул безнең булды. Без уже все, без утырып сөйләштек, әйтеп, все, син үз юлың белән барасың, мин үз юлым белән барам. Теге нинди булса да помощь кирәк булса, давай мин дә булышам, кулымны ярдәм итәчәкмен, ул да миңа ярдәм итәчәк дип. Тиктер менә шулай без аерылдык, нормально. Аның турында мин ачыграк сөйләмәдем, минем турында ачык сөйләмәде, потому что без э, ничектер менә безнең юк иде андый негативный әйберләр. Ул бит вообще простой кеше Ришат. Ул сәхнәгә дә чыккач шундый гына сөйкемле елмаеп кына ул җырлап йөри. Э, өйдә дә ул шундый вообще Салават абый икенчесе менә инде. Салават абый юморист. Ришат та шундый юморист. Аны белән бик кызык. Өйдә хуҗабикә булып буламы соң? Өйдә булган да юк инде без. Менә авылга кайтканда гына мин пешерәм. Казанда вакыт юк. Менә иртә белән торып завтрак готовлю. Менә королевский завтрак. Мин завтракларны яратам пешерергә күбрәк. Разные брускеты, имбрускетлар, шундый менә кашалар минем бит инде теге спорт белән шөгыльләнгәч, күбрәк шундый әйберләр яратам мин. Ә ашарга пешергәндә Казанда вакыт юк. Казанда без эшләр буенча күбрәк чабабыз. Ә авылга кайткач, анда ял итәргә вакыт бар. Бер-ике көнгә кайтабыз перезагрузкага, мунча керергә, ял итәргә. Шунда мин уже пешерәм. Ну, нәрсә Ришат ярата безнең? Ат ите ярата. Аш пешерәм инде. Мучной, мучной күбрәк пешермим, мучной, потому что Ришат та хәзер мучной, мучной яратабыз инде, но өйдә пешергәч, аны бөтенесе ашарга кирәк бит. Ике кешегә. Поэтому бер көнне мин э, өчпочмаклар пешергәч, ничә 15 штук сөт чыкты минем. Ике көндә ашап бетердек. Алар решили, что не готовить, не готовить, пешермәскә иде. Лай күбрәк ашлар пешерәбез иде. Ә Ришатның тагын менә иң яраткан ризыгы ат итеннән кала, бәлки, бәлеш яратадыр. Нәрсә яратасың, Ришат? Нәрсә белән сыйлыйсың? Аңа самое главное ит булсын, ат ите. Шул ат итеннән нәрсә булса да пешерергә можно. Ашмы, второймы, бәрәңге беләнме. Ну, күбрәк ярата инде ул аш. Аш ярата. Иртә белән, кич белән, обедта булса аш, всё. Берәм кирәкми. Бик җайлы икән бит алай булса, аш пешерергә булгач. Ә, Ришатның без беләбез бит инде баласы бар. Һәм ә, сезгә бу сорауны инде еш бирәләрдер. Ә, аралашуга каршы килмисезме дип әйтим инде. Юк.
Нормально. У меня вообще вопрос не касается. Әйе. Шуңа күрә Мин аны э, сөйләшәсем дә килми. Ничектер үзе үзе белә. Кимчелекле ягың бармы синең, тәтишка? Минемме? Әйе, кайсы җирең кимчелекле микәнне, шундый кызык. Ой, бик каты, минем, минем характерны, мин Ришатка медаль бирер идем. Теге медальләр бирәләр бит, за терпение жены.
Шундый авыр холыклымыни син? Юк, барыбер инде ничектер менә авылга кайткач та мин иногда уйлыйм, мин дөрес эшлим микән, дөрес түгелме, Ришаттан сорарга оялам, конечно, но авылга кайткач, Мин белән сөйләшәсем килә, ул мин белән сөйләшми. Аннары мин уйлыйм, может, мин күп сөйләшәм микән мин, или күп сораулар бирәм микән мин аңа. Мин следствие да эшләгәч бит инде өйрәнгән анда теге бездә. Допрос. Допрос да.
Ришат, ди, ә бер көн әйтәм, нәрсә әйттем мин? Нәрсә әйттең син? Ничек тә нәрсә шулай и все. Ачуланмыйм мин аңа. Кимчелек нинди кимчелекләр? Сез күрәсезме аларны? Мин белмим бит инде аны. Ну, менә мине, мин, мине мактыйсыз да, Татишка молодец, Ришатка. Мин э, нәрсә әйтәсем килә андый сүзләргә? Ришат үзе молодец. Мин вдохновлять итәм генә. Мин ничек менә муенны борам ничектер да, менә ул бит үзе эшли. Үзе сәхнәгә чыга, үзе җырлый, студияләргә барып яздыра җырларны. Мин аны только вдохновляю гына. дөрес юлга бастырып, матур сүзләр әйтеп, ярты эшен алып, үз өстемә эшләп, булышып күрсәтәм, что менә тукталырга ярамый, алга, алга, только алга, мин аңа әйтәм. Ярый, булып чыкмый икән, туктал, но артка барма, тукталып кал, әз генә передохни, воздух возьми и тагын алга. Менә шулай без бергә сөйләшеп утырабыз аның белән, бергә шулай эшлибез. И бүгенге көндә, көндә менә Ришат молодец, үзе мин аны Вообще молодец дим, что ул үзе тырыша. Әле беренче елларда алай тырышмыйды әле бик каты. Ничектер менә ул, видимо, сомневаться итте әле. Булып чыгамы, булып чыкмыймы, татишка бит шоу-бизнеста эшләмәгәч, кем белгән нәрсә була дип. Ә мин ничектер менә кереп киттем дә, я говорю, все, син буласың номер один дидем. Все, обещаю, алла бирса. Ну, шулай бит инде Ришатның ничек моңлы тавышы нинди. Бөтен халык белергә тиеш Ришатны. Ничек ул җырлый. Аның бит ничектер менә авыр әйтергә инде ул үзе генә бит инде әнисе юк әтисе юк аның ике абые бар булышып торалар поддержка без сөйләшәбез хәлләрен белешәбез кунакларга йөрибез аларга алар да безгә киләләр ә болай поддержка все равно абыйларның бит барыбер үзенең семьялары бар үзләренең балалары бар да алар көне төне утыра алмыйлар ришат белән дә но без йөрибез алар кунакка ришатка алар киңәш бирәләр күп шунысы ошый вообще бик әйбәт уважать итәм ике абыен да былай әти әни барыбер терәк бит инде да әни там там орышып алырга тиеш әти мужской совет бирергә тиеш Менә шунысы барыбер, Ришат, бик расстроенный йөрде инде ул. Менә беренчедә әле без беренче елларда йөргәндә әле как-то әз генә депрессияларга депре... ну, бар иде шундый көннәр. Я говорю, син нигә депрессуешь? Нәрсә? Дөнья бит тукталмаган. Алга таба яшәргә кирәк. Син әле молодой, 30 лет. Әле у тебя все впереди дим. И менә шулай этот вдохновлять итеп уже ул көч алып, яңа сулыш алып, я буду стараться, я буду диде. Ришатның нәрсәгә ачуы килә? Нәрсә Ришатны чыгырдан чыгара ала менә? Аны уйларга кирәк. Өстән калып кабынып китә ала ул. Белмим, ул шул хәтле спокойный кеше, мин аңа иногда аптырыйм. Мин нәрсә булса да әйтәм дә көлдереп. Ярар ди. Очень терпеливый кеше. Кабынып, юк, юк, андый әйберләр күргән юк. Кабынып китергә беләсезме нәрсәдән мортыл? Менә көнләшү. Әз генә була. Шуннан әйтә башлый, төрттерә башлый миңа. Нигә анда озак буласың, нигә анда нәрсә? кем белән телефоннан сөйләшәсең шул хәтле ди менә шундай бер була ә сезнең ачуны китерә ала торган берәр әйбер бармы соң нәрсәдән менә мин ачыгырдан чыга аласыз мин ачуны китерергә вообще пять секунд ничек менә ачуны ну мин теге негативный кеше түгел мин позитив түгел менә теге ачуым чыга да минем анар мин уйлыйм дөрес эшләдемме мин нигә әйттем микән нигә күрсәттем микән И мин сразу гафу үтенәм, менә шундый кеше мин. И биш минуттан уже онытам. Миңа әйтәләр, а син этот, э, только же обиделась. Да? Менә шундый ничектер, менә мин алга таба сразу, мин бүгенге көн белән яшәм, мин иртәгә турында уйлыйм. Нәрсә, җәй көне, вот мен җәй турында уже уйлыйм, нәрсә инде яңа проектлар эшләргә, җәй көне икенче елга концертларны оештырабыз, планлаштырабыз хәзер. Вот шулай. Нинди хыялың бар дип сорыйм әле? Ах, иң беренче хыялым минем. Әни 100 яшькә яшәсен. Әнием мин бик каты әнине яратам, миңа терәк, ул минем я иң яраткан кешем әни минем. Минем подружка да ул минем. Ул бит дуслар күп булмый. Менә минем апам, әни ул минем иң якын дусларым. Ә, ә Ришат номер один булганда тоже минем хыял. Мин аны должна сделать, без аны бергә алга таба булдырга тиеш Ришат белән. Вот, тагы нинди хыял бар минем. Ә үзегезгә кагылышлы соң? Миңа үземә кагылышлы. Өч бала, ике кыз, бер малай. Менә, кисеп тә әйтеп куйды. Әйе.
Нинди хыялларым бар инде менә. Исән сау булыйк, самый главный. Былай хыялым зур өй төздем, матур итеп семья корып, балалар йөгереп йөрсеннәр, менә шулай хыяллар. Матур итеп. Бик э, күркәм хыяллар дип әйтим, чынга ашуына ышанып калабыз. Амин, Бик зур рәхмәт Эльмир әңгәмә өчен. Э, бик кызыклы әңгәмә булды. Сиңа үзеңә дә ничек соң әңгәмәбез дип сорыйм. Рәхмәт, Ригсә, синең белән вообще миңа рәхәт всегда.
Бик зур рәхмәт Эльмирага.